aratũmĩra gacuku gũthiĩ flying toilet Tarĩ kĩ arekire? karĩngĩ ti gwĩka ũguo ĩ karĩngĩ ti a- a- akona anga anga hena market ĩtarĩ ra explore wega areciria kũmĩ explore Nĩ kwĩra. market ĩyo rĩ ndĩrĩ andũ aingĩ yo nĩ hĩndĩ ĩrambirie ona ndĩnyitĩte thoko mũno nĩ tawe ũrarĩ na idea ĩyo tondũ karĩngĩ ti nĩ akinyire handũ arambia Koya imenyithia. Araya advertisements. Nona kanitha ĩrĩa kona harĩa ha ha Dragon wa mũciria Pastor Joshua. Mm. Kanitha ĩyo for the past one month ndĩkoretwo ĩgĩthio. Mm. Tondũ acirika rĩ marona ta- ma- marona ta ta kanitha ĩrahingirwo. To kĩmenyithia kĩu kĩrarĩ hau kĩa ũrĩa pastor makoma coretwo mũtumia yake makandĩkwo the apostle couple. The apostle B. Karengeti nĩ arai nĩ araiyire. Araiya arambirie na tũrĩa twakĩrĩa Dr. Rashid Mkunga kutoka Arusha anatibu magonjwa ya zinaa. na kufunga bibi abi na imenyithia icio aya aya a advance ya biko ya posta cia kanitha riu ri karingiti ndagitorokirie ambia kuiya road signs ndagĩthũka mũno imenyithia cia bara riu karingiti ri hau ati othe ino ri thina ni ati anyitirwo kaundu bani muno andu ngiciria kumbe karingiti acokete kuiya imenyithia gutiri mundu amenya uria areka nacio ndarendia ndarari distribute athiaga ciamba gwake nyumba

Akĩra ni perform nyĩmbo igĩrĩ ithatũ, mĩtwe mwega ki, njoke nyingĩre homeland, ngunye ngita ndagĩka igĩrĩ njoke njo- njoke njoke. Wehuragĩra mbuti ĩ, na he mũndũ ndĩrarathĩte iyo. Nyandĩkĩra manda suspect hau ũguo. Rĩu aha, rĩu Sekawa Boy ĩ, nĩ moaine na Karĩngĩti. Sekawa Boy arona ahĩtũkĩre, nĩ atũire ya Deliver, ndatũire namba ya Karĩngĩti, ndanera Karĩngĩti nĩ aroka, arona oke we we mwenyewe. Oka, oke o kũmũgeithia tondũ nĩ akĩũĩ gwake. Surprise visit.

Sa- road sign ĩrĩa ya kĩrĩa men at work We? men at work akamĩamba hau agakĩ harĩa hena overtaking ĩngĩ harĩa mbere hena he ka- karũri gako kahũrĩte ngurayo gakuga you can turn left rĩu wa turn left rĩ ũingĩraga babu We? rĩu babu rĩ ndikengũkenie rĩ kwĩna zebra crossing Nani yake? babu kwĩna zebra crossing rĩu rĩ nyenje nĩ nyenje ciaroirwo nĩ ciko cing'athĩtie doom ciũĩ ndawa ya mende koguo na citikuaga rĩu wĩ bata wĩkarĩte ũguo hau zebra crossing-inĩ ndona nyenja ikĩhĩtũka rĩu cigĩkĩra bara cigeria kwonjorithia kwonjorithia mwena ũrĩa ũngĩ wa kitchen rĩu karĩkĩtia marĩrwo hau rĩ arabu rĩu cege wa boy nĩ mũndũ wa kũ-investigate ona nĩguo nyũmba ĩhuana arona ingĩre bedroom harĩa ũrĩrĩ-inĩ rĩ harĩa ũrĩrĩ-inĩ rĩ hena rũri rũrĩa